Abusuafo mema obi biara akwaaba. Ɛnnɛ recipe a yɛba bɛyɛ wɔ Ɔbaapa Kitchen so yi yɛ Ghana dry puff puff or togoɛ. Dodoɔ no ara frɛ no togoɛ. Wokɔ Kumasi na ka sɛ metɔ togoɛ a, hɔ no yɛyi ama wo sɛ ɛhu nkwankye deɛ papa bi. Ɛnnɛ ɛno na yɛba bɛyɛ no wɔ dwumadie yi so. Enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛsua no ayɛ ama no ayɛ kama no abusua nyinaa ani agye ho nti no, fa w'akonnwa na tena ase na yɛnoa aduane. Mm, akɔnnɔ nie. Ahyɛaseɛ no wobɛhia asikyire. Aha, yɛwɔ measurement no nyinaa wɔ anim ɛna not meg. Ɛna ebiem nso so wei yɛ nkyene for taste. Ɛna deɛ ɛtɔ so biom nso yɛbɛhia yeast, wei yɛ deɛ ɛyɛ active yeast no dada, ɛna baking powder. Ɛna deɛ ɛtɔ so biom nso so ɛyɛ vanilla extract for flavour no, ɛna pineapple flavour, ɛno nso ma togoyɛ no ɛyɛ hwam. Ɛna deɛ ɛtɔ so biom nso yɛbɛyi so milk, wobɛtumi de evaporated milk nso ayɛ, ɛna yɛde nsuo nso so ayɛ dɛ aka ho. Deɛ ɛdi hɔ biom nso ɛnsan sɛ yɛmfa Colouring no mfrɛ nti no yɛ use turmlic de afra. Wei no yɛ kama paa nti yɛno no firi hɔnom a ne yɛde condensed milk agu mu. Nti condensed milk no mede measurement no nyinaa agu screen ani nti wobɛhu how to measure and all that. Nti seesei no yɛde gu mu wie afei de ne yɛafra Wonum, wopɛ adeɛ a wobɛtumi de anum ama no nyinaa afra ayɛ kama kama kama kama pɛpɛɛpɛ. Nti yɛwie a ne yɛde yɛ flour no ayɛ dɛn agum. Yɛ flour no nso yɛ use all purpose flour but wobɛtumi ayi so blend flour. Blend flour no ɛboa yie paa. Anaasɛ wobɛtumi nso ayi so soft flour. Mesi abusuafoɔ mekɔ African market o na mekɔ nyaa blue band tetetetetetete madwene yi bi. In fact mekɔ m'ani gyee yie paa ɛsiane sɛ Sɛ wode gu mu a kyerɛ sɛ you can tell the difference wahu, abroad deɛ ɛne Ghana deɛ yɛ kama paa nti no but Ghana deɛ no deɛ nsɛ yɛ a yɛnim sɛ ɛnte sɛ aha deɛ nti sɛ wowɔ African market bi a ɛbɛn wa wobɛtumi abusa mɛyɛ sure sɛ wobɛnya bi wɔ hɔ nti ɛno nso yɛ use cup baako Enti awia ne ɛde yɛ mixer no ahaa aka num afra bibia kama sɛ wonni saa stand mixer yi bi a wobɛtumi de you know mixing spoon ayɛ anaasɛ wobɛtumi nso de akɔ machine na ɔma yɛ ama wo depending sɛ dodoɔ a woyɛ sɛ wo nko a woyɛ ama wabusua deɛ a wobɛtumi de just mixing spoon ayɛ dɛn anum na ne nyinaa afra. Nti sese nea yɛtwɛn sɛ yɛbɛnum na ne nyinaa ayɛ dɛ afra na abɛyɛ adeɛ baako. Mhm, pɛpɛɛpɛ. Nti sɛ dɛ machine no esi yɛ n'adwuma no, saa pɛpɛɛpɛ. Ɛna wei nso so no machine no ɛboa ɛma kyɛ sɛ wonni so wo men power no mi bebrebe ɛho. Enti sese na yɛamekse awie na afra na afe no, na yɛde flawa kakra gu fam hɔ na afei yɛde aduro na yɛde ato so. Sese no afe kama, nsa wɔhwɛ a yɛanhyɛ da anyɛ ayi biara saa. Biribiara yɛ kama afe sɛdeɛ yɛpɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Enti no right now no yɛ abɛtwitwam mmienu. Aha, na afei deɛ yɛtwam mmienu wie a na yɛasɛ twitwam nketenkete nketenkete nketenkete like how we want it no. Ahaa, pɛpɛɛpɛ. Ɛna togoɛ no nso, ade baako a ɛwɔ sɛ ohu ne sɛ, ɛwɔ sɛ dough no emu yɛ du kakra. Woyɛ a, ɛwɔ sɛ emu yɛ den, ɛyɛ du. Sɛ anyɛ du na sɛ ɛyɛ light a, wobɛhu sɛ wokye a ntumi nsɔre. Anaasɛ sɛ wode si hɔ sɛ ɛndɔbo size no a, ntumi nsɔre. Nti but emu yɛ du kakra no a, ahaa, afei deɛ wohu sɛ wode to anwa mu a na ahurihuri. Enti esiane yɛkyekyɛkyekyɛ mu nketenketenketenkete, esiane sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwitwa mu akɛseɛ na afei deɛ e, wobɛhu na afei emu no baabi mmene yɛn nti no, yɛtwitwa no nketenketenketenkete sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi akye wɔ kwan a yɛpɛ no so no pɛpɛɛpɛ. Ɛnɛ me se authentic roadside o, Ghana deɛ no bi ɛna ɛnɛ yɛɛyɛ. Obiara wɔ kwan a ɔfa so ɛwuro ne boflot yi, aha, anaasɛ ne pɔf pɔf yi, but yɛɛ deɛ Sɛ yɛ a na yɛyɛ no, yɛworɔ no wɔ authentic way. Aha, but wowɔ very unique way bi a wobɛtumi ayɛ wo deɛ a, mepa kyɛw na wafeeli free na wayɛ. Nti yɛworɔ no sɛ bɔɔl no. Aha, na kyɛ sɛ yɛba bɛkye ɛnkyɛ. Nti wei no adeɛ ɛho hia yie paa ɛma obiara. Nti kɔ so ara na ɛwuro. Me se, saa togoe recipe Sɛ woyɛ ma obi sua a, wɔn ani bɛgye ho paa esiane sɛ ɛyɛ akɔnnɔ aduane. Obiara ani gye ho. Mekae sɛ sukuu mmerɛ na yɛawia yɛn ho na yɛkɔ awia na yɛakɔpɛ bi ne yɛadi. Ɛkwan so a wobɛtumi ayɛ no in any shape that you want. You can be very creative na woayɛ na shape no ayɛ dɛn? Ayɛ kama. Enti ayɛ biribiara wie no, Na afei deɛ yɛakata so, yɛde asi hɔ na yɛakata so na yɛagya no na asɔre. Aha, sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛ double size no nti no, yɛbɛgya asi hɔ for nnɔnhwere nnan anaasɛ four hours. Nti four hours no nya duru yɛ a, afei deɛ na wɔde wanwa asi so. Wei yɛde coconut oil na ɛrekyeɛ. Coconut oil no yɛ anwa bi a ahoɔden wɔ mu paa. Nti sɛ woyɛ obi a wompɛ Ɛyɛ a, deep fry food a, mɛ recommend sɛ sɛ woyɛ togoɛ recipe a, wobɛ use coconut oil no. Na afei nso so wobɛ use low heat paa sɛ wo stove no numbers wɔ so a, turn it into three. Mm -hmm. That is the lowest. Nti turn no ɛkɔ three. Instead most of the stove no, wowɔ ayi wɔ so, numbers ɛwɔ so. Wotwa ne ntototeree na sɛ worekyia a, ɛbɛto ne bo ase akyere no kakrakakrakakrakraka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa ne mpere ho mmene prɛko pɛ na afei deɛ wobɛwie na afei deɛ ɛho no aben but na ɛmu no nyɛɛ dɛn ɛmenyɛ. Nti woto wo bo ase na wokyere na sɛ biribiara yɛ fine na ɛmu no ben na akyire no ayɛ crunchy na ayɛ te sɛ grɛglɛw a ɛno ara ne yɛhwehwɛ. Nti At this moment no, waa nim sɛ akye awie, aben, ayɛ kama paa. Menwene ebinom nso te sɛ mesa. Aha, nti ɛno na makye yi a egu awan yi mu. Ɛno nso aben. Nti sɛ biribiara ayɛ dɛn asettle. Nti ma me mu baako nkyerɛw na ɛhwɛ de wia togua yi akɔnnɔ a ayɛ. Ka kyerɛ me sɛ sɛ woyɛ sɛ aduane yi ma adɔfo bi a, n'ani nnye ho anaa. Mese, wei yɛ akɔnnɔ aduane o. Wei yɛ akɔnnɔ aduane a bɛyɛ ama obi ani bɛgye ho. Wo nnamfofoɔ no parties no, wo weddings no, kyɛ sɛ wo gathering no, wobɛtumi ayɛ wei bi de akɔ akɔ surprise wɔ mu. Nti meda obi biara ase. Sei ɛna meyɛ me togoɛ ɛwɔ akwantuom. Meda obi biara ase. Sɛ wowɔ Ghana a, mesɔ cup no a wobɛ use no, Wobɛ use nnan ɛsiane sɛ cup no a ɛwɔ Ghana no ɛyɛ different from deɛ ɛwɔ akwantuo mu nti wɔ akwantuo mu sɛ ɔbɛ use eight cups of flour meda obi biara ase fa wo malt si hɔ fa wo coke esi hɔ te se fa wo coca cola no fa si nkyɛn na enjoy the beauty ɛne adeɛ yi fɛ ne dɛ a ayɛ. Mede obi biara se sɛ onya abrɛ bɛhwɛ me hyɛ recipe yi. Wowɔ question biara na mesrɛ wo ma maso ate ɛwɔ comment no ase. Nyankopɔn nhyira obi biara, ɔnka obi biara ho, ɔnyɛ obi biara kɛse. Ɛnkyɛ ɔbaa pa ɔdɔ spice ɛbɛba na agya moa support mo ba baa anaasɛ mo nua baa ɛwɔ ne business a wɔyɛ ho. Meda obi biara ase na Nyame yɛ adom a dasene no Ɛbɛsɛ ahyia. Ɔmo abae.